Ħajja waħda qalb in-nies.
kwarta mixi mit-tempji issib ruħek fil-villaġġ żgħir u gustuż tal-Qrendi. Ġejt niskopri ftit fuq il-maqluba.
Allura, għidli naqra fuq il-maqluba. Mela, u għek għedin, jgħidu, sammaħta u tal-maqluba. San Mattew tal-Maqlub ovvja għax hawn żewġ kappelli, it-tnejn dedikati 'l San Mattew. Nafuh bħala San Mattew u mbagħad kappella ż-żgħira San Mattew iż-Żgħir.
X'inhi l-leġġenda tal-Maqlub? Issa, rendi barra l-ambjent sabiħ li hawn, Hawn proprja, u l-istorja, hawn proprja leġenda li nħolqot f'dan il-post. Hawnhekk hawn l-ilma li jiġi mill-bogħod, kważi ħames kilometri 'l bogħod. Issa nafu fit-23 ta' Novembru kienet saret maltempata kbira li damet ġejja tlett ijiem. Fl-1343 dan l-art ittieklet u l-Maqluba sfrondiet. Nafu li hawn kien hawn raħal ħażin. fejn dan il-Mulej jibgħat messaġġ permezz ta' mara twajba li kienet tgħix ġo kappella hawnhekk fejn kienu jgħidulha eh, konverti jew Alla jikkastigakom. Dawn ma konvertawx u l-art belathom. Fil-fatt jgħidu li anka l-ispirti ma ridwiex u fil-fatt besqu lil din il-raħal u ġiet il-gżira ta' Filfla. Ġifieri Filfla hija tributa mal-maqluma. Xi ħaġa sabiħa wkoll li l-Maqlub barra din it-toqba li għandna hawnhekk għandna fenomenu ieħor mal-qrib tal-kosta jgħidulhom maqlubiet il-baħar. Ġifieri din hija basically storja li kienet titwassal minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni kulħadd itiha daqsxejn kulur u kulħadd itawwalha aktar.

F'Migru hija delegata għal San Mattew. All right, imma din kienet ta' mara fqajra li fil-fatt fil-1575 l-Isqof Duzzina li kien ġie Dar Dawra biex jagħmel inventarju tal-knejjes qal li din mhix f'kundizzjoni tajba u kien ħa jagħlaqha. U kien hawn mara mill-Imqabba, Tama ħażina li, biex hi tieħu ħsieb ta' din il-kappella. Issa minkejja l-faqar tagħha, xorta għamlu affarijiet sbieħ biex jippromowtjaw il din il-kappella.
Mela hawnhekk din il-ħofra hija sink hole x'aktar xi intradmet 700 sen ilu. Hija natura l-fejn ukoll waħda mill-ftit natura l-fejn. Hija l-ikbar tista' tgħid sinkhole ta' gżejjer Maltin. U jikbru diversi siġar fiha li jħobbu l-ken, forsi speċjalment ir-rand. Ir-rand iħobb hija siġra li tħobb il-ken. Imma u siġar oħra li huma jissibhom posti oħra fosthom il-ħarrub, it-tin, hemm il-qasab ukoll li tista' tgħidha over. u pockets oħrajn ta' pjanti li jħobbu s-sisien ukoll. Għandek ukoll il-bajtar tax-xewk hawnhekk eh, li qed jikber ukoll hawnhekk. Kieku mhux għax kieku mhux għax ix-xemx tikwini nagħmel satejn hawnhekk niċċassa u nħares u nisma' u nxomm.

Ġejt fejn il-knisja tal-Qrendi għax qaluli li xi mkien l' hawn hawn xi wieħed jagħmel ġilgħat vera tajjeb. U wara dik l-avventura ħaqni ġilgħat, le? Da. Ċikku? Kif int? Ħa tagħmililna għall-granita tal-lews? Jew ġilat x'għandek tajjeb? Miegħu granita tal-lewż, tal-lumi, tal-larinġ.
U dak kif bqajt daqshekk famuż inti għalihom bi kulħadd isemmik? Mhux lili dak tgħid in-nies. In-nies.
Minn dejjem tagħmel ġilat?

Jiena tgħallimt mingħand missieri u mbagħad iż-żmien, iż-żmien ikompli jgħallmek għax l-esperjenza, il-materjal li hawn biex taħdem illum. U però missieri pereżempju kien jafas ħafna fuq natural għax ma kellhomx tixtri partikolarment stabilizzant u x'nafien. Però kien jaf isibhom minn ċertu żrieraħ missieri dak, xaw ħafna żrieraħ li għalkemm jintremew.